Un nos a di hiba koson ku esnan diputadonan, ministerionan, minister, parlamentarionan, un nos a di hiba koson, sete mi mi pregunta riba e nuebe e prome dia di siman aki, djadomingu, bou siman ku rende. E nuebe di yuni dos mil diesnuebe aki, unda nos ta bai? Unda nos ta bai segun? Hasi ku muñeku ta tur dia bo sa ta bin ku un kono bo. Ta kuantu tempu mi tin tabel? Mi tabata yama den otro emisora ya dame ku mi ta menshona su nomber mes mas. Pa pidi bo un toke de keda y tambe pidi pa un intercorder bon bon cla pidi un bia pa hoteleronan de cu mai gobierno gobierno no ta haci nada toch mi ta coge e señora e señora di scalo ca avisa ena nan ta intenta un grocery show nan. Aki ta bini mita tambe tin e tipikon ei. Ta mesun ku nos tur tin ku hasi goi. Aplauso pa Sayora. Nos tur tin ku hasi goi. Ta bibu den mi memoria kon bo pidi nan sa ku memo tur hotel splikende nan ku bo ta hura outo bai unda bo ke, ki ora ku bo ke pasobra bo ta bai kore peliger. E toke de keda, e toke de keda, e toke de keda ku no ta skrama p'e pasobra tin sinda tantu arma riba Kòrsou. Arma ta sali for di Marina Kazèrna shonòm. Anto Marina Kazèrna sa bo bon, anto nan no ta hasi nada. Mi no ke tuma yu hende na malu ku tin arma hopi, pero si nan, bosnan ku tin arma ku ta peso tiki normal lo, laga e koi keda kas. Laga e koi keda kas. Hopi no di bai balia ku e koi riba bo. Kon bèrgwensa ta tende nan ta papia, nan ta balia ku bo sa, nan ta sinti kon ta primi nan. Ti ke konta laga e koi keda kas. Ku bo ta kreyente den Tata, laga e koi keda kaso bo, no tin mar di mata. Lo kuminsá vela abòrtus te na mata hende, bo no tin mar di mata ashona. Bo tin un pleitu, e dia ei nos ta tira konòpi bati otro ku skòp, pero e skòpèt ei laga e keda kas. Bo a obliga yu hende pa entregá nan arma, pasobra bo ta limpu mas hundidu, bo ta na kaminda. Ora bo ta así bo lo bo ta e mestí dje, pero bo ta bai pa un fiesta laga bo e keda kas, pleitu ku suki, o mañana un dje skei bo sa ta topa otro tobe, bòks bo lo bo mo. E medidanan.

ta sa. Anto mi tambe sa, anto mi no tin miedu. Bia mas ku bos, iman. Por fabor, gobièrnu, por fabor tuma konseho di su operan di Guinea pa shòbli baraki. Kuminsá hasi algu, kuminsá hasi algu. Trèk e kos ei, e medida ei. Paso ta tantu fechoria riba fechoria, anto, anto, un bia mas, disculpami, disculpami, ku bo a mira den boso, esunnan ku ta bin drecha Kòrsou, pero mi no mirando nada, mi no ta mirando nada, a kambio di dia mester di a kaba. Akinan mi no ta vota mes mas tampoko, boso no bo habi boso wowo, pa bèrdat, tantu mentira tin riba e mundu aki, nos ta biba riba un mundu plano, shonami. Ku mundo plano e esei mi ta keda papia riba jel tambe tur. Ñueni bo kita mi bokas, sera mi bokas bo ta sa ki ta berdad. Bo sa ta biba riba un mundo plano. Nan ta hipnotisá nos ku mentira, tene nos bezig henter dia mundialmente ku polítika. Anto kita nos for di Tata Kreador Yahua den shelu i shelunan. Asina ke e mundo kita drai. Asina e mundu ta lora. Mientras tanto mundu ta pará stret un caminda. Ya mas bon su man. Sega bon. Pensa bon. Haci bon. Y keda bon. Bon su man.